Dibe ku ji we gelek kes vî navê bihîst dibe. Dibe ku hayê hin kesan qet cê nîn be jî. Ev kes kî ye, çi kes e? Bi çi re mijûl dibe? Kabên û guhên xwe bidin me. Em ji we re behsa vî kesî bikin. Bi we ez dîn im. Belê, vê pirsê ji nivîskarê jî ne nîgariya xwe dipirse. Ne ku nivîskar jê pirs dike, ew ji nivîskar dipirse. Werin em wê rewşê xeyal bikin. Tu şîrketek ava dikî. Ne şev û ne jî roja te heye. Tu her dem dixebitî û şîrketa xwe mezin dikî. Hin kesa dikî şîrikê xwe û hin vebirhêner jî pere didin ji bo şîrketa te. Li ser rûyê cîhanê di nav du sed hevdewêlan de, Xelk dikare bi sayete senc wekî kartên bankayê bi kar bînin, ango PayPal. Di dawiyê de tu vê şîrketa xwe bi milyar û pênc sed milyon dolarî difiroşî. Piştî vê firotanê sed û şêst û pênc milyon dolar, perên germ dikeve bêrîka te. Heya emrê te hebe tu dikarî nexebitî û tu dikarî bi awayekî aram jî bijî. Lê ew çi dike? Bi lez ji xwe re çend berecot erd distîne li dora wî têl dike. Heger ku hûn wisa bifikirin nedînin. Hûn pir jêr in. Lewra yê din diçûna erde diçe fabrîqeya roketan ava dike. Belê Elon Musk diçe perê berîka xwe tev dide ji bo fabrîqeya roketan. Têrê nake diçe çend hezar dolarên qombera xwe jê derdixe û di sê endrûstiyên cuda de ji sê şîrketan par distîne ji xwe re. Deh milyon dolar a dide Solarzîsî ango enerjiyê, heftê milyon dolar dixe şîrketa Tesla wesayîta bi ceriyan, sed milyon dolar jî dixe SpaceX'ê. Her sê jî pir bi rîsk in. Lê armanca her seyan jî yek e. Ev armanc çi ye? Em ê di dawiyê de fêm bikin. Meraq nekin. Yên di Silicon Valley ango li warê Sîlîkonê de dixebitin, perê ku bi dest dixin dîsa ji bo tiştên teknolojîk xerc dikirin. Mînak Steve Jobs hîrikê Appleê ye, lê erka xwe tenê ji bo tiştên teknolojîk dike. Lê Elon serî bilind kir û çav berî asîmanan da. Belê, divê tu ne bi şîrketan re, divê tu bi dewletan re reqabet bikî. ABD, Rûsya û Çîn li hemberî te ye. Em xeyalê xwe berdewam bike. Ji bo şîrketek fezayî ava bikî tu yê çi bikî? Wê pêngava te ya ewil çi be? Ango wê çawa be? Tu yê sed milyon dolar ji bo şîrketê deynî ser masê û bi nasaya ku di salê de dahate wê nozdeh milyon dolar e dijberiyê bikî. Ka em bala xwe bidinê ji bo xwe gihandina vê radeyê bê Elon Musk çi kiriye? Bi lez çiqas pirtûk û kovarên li ser feza û roketan hene dixwîne. Xwe kiriye hakimê hemû van mijaran. Paşiyê dema ku şîrketa xwe ava dike endezyarê ku serî lê didin re, Bi şexsê xwe hevdîtin dike. Ji ber ku zana ye, li gorî pêşniyazê endezya re ew jî fikrên xwe pêşniyar dike. Nexwe pêşiyê li ser feza û roketan pir dixwîne û bingeha xwe amade dike. Dûre hemû mirovên şîr li derdora xwe kom dike û dest bi pratîkan dike. Ji xwe SpaceX-ê wiha ava dike, Lê çawa hatiye avakirin na, çima hatiye avakirin bala mirov dikişîne. Wisa tînin ziman ku di cîhanê de karê herî zor zanista roketan e. Elon dikaribû li kêfa xwe binêriya, lê wî rêya zehmet hilbijart. Ji pirî endezyaran re rêya kar vekir. Di pişt van hemû tiştan de wîzyonek mezin heye. Xeyala wî herî zêde ku li serê disekine û dixwaze pêk bîne li Marsê avakirina mêtingehê ye. Mirovê xwedî vîzyon, xeyalê mezin dide pêşiya xwe. Ofîsa Elon Musk li Los Angelesê li nava şîrketên SpaceXê de ye. Û di eywana ku diçe ofîsa wî de du wêneyên balkêş hene. Li aliyê çepê wêneya Marsê ya niha ango ya bi cemet û xweliya sor heye. Li aliyê rastê jî Marsa xeyalî ango ya ku mirov li wê derê dijîn ya şîn û bi behr heye. Armanca Elon ev e ku Marsê bîne vî halê. Bi zanabûyîna ku mirovahî xwedî dahatûyeke ronak e, ez ê mirinê hilbijêrim. Belê ji bo dahatû û ronakkirina mirovahiyê mirinê hildibijêre Elon Musk. Hûn bawer bikin an nekin, ew bi we maye. Lê daxwaza wî ev e. Şîrketeka wî ya din jî heye bi navê Tesla. Wesayîtên ku bi ceryanê dixebitin çêdike. Baş an jî xerab. Em nizanin wê nikaribe bi markayên wesayîtên ji rêzê re dijberiyê bike. Wê têk biçe. Wesayîtên wî pir buhan e. Tu kes nas tîne. Filan û bêvan pir tişt hatin gotin û tên gotin jî. Em van gotinan bidin aliyekî. Wesayîtên ku çê dikin mane pir xweş in. Ji dîzayna wê bigire heya teknolojiya wê. Gelek tên ber çavan û gelek dilên mirov dixewrînin. Ne tenê dîzayn an jî teknolojiya wan. Wesayîta di bingeha wan de dîsa ew wîzyona mezin heye. Hemû patentê ku ji bo Tesla hatine amadekirin ji xelkê re vekirî ne. Kî bixwaze dikare rahejê û dikare lê zêde bike. Heta raxîbên modela Tesla jî dikarin rakin van patenta û jiyên Tesla baştir û xweştir jî çêbikin. Qey ev mirov dîn e? Çima wisa dike? Wexta jê dipirsin wiha bersiv dide, Em di keştiyeke qolpulîkî de qala cîhanê dikin. Av dikeve nav vê keştiyê. Me bi Tesla ji bo vê avê vala bikin wekî elbek amade kir. Heger hûn heger hûn bin hûn dîzayna vê elbê parve nakin. Erê, di wê vîzyona wî ya mezin de tirs heye. Ji bo pêşeroja cîhanê ditirse. Ji bo çareseriya germbûna kurewî, dixwaze ji enerjiyên wekî tav û avê bi kar bîne. Hê pir tişt hene. Heya niha me tenê qala jîrbûn, serkeftin û kar û barên wî kirin. Her çiqas niha welatiyê Amerîka be jî Elon bi eslê xwe Afrîqî ye. Di cîhanê de li cihê ku herî li baş maye ji dayik dibe. Te hevdeh saliya xwe jî li başûrê Afrîqayê dijî. Di nava tunebûn û şerên eşîran de zarokiya wî derbas dibe. Li gorî ku di pirtûka jînenîgariya wî de dinivîse, rojê heydeh saetan pirtûkan dixwîne. Xwendina pirtûkan jê re tiştek ji rêzê ye û tiştek din li ciyê ku dijî di pirtûkxaneya wê derê de çiqas pirtûk hebin hemûyan dixwîne. Heta bi zorê ji pirtûkxanevan pirtûkên nû dixwaze. Elon Musk di derbarê vê rewşa xwe de wiha dibêje, Ansîklopediya Brîtanîka pir hêz da min. Vî tiştî ji min re got. Di derheqê ku em tiştek nizanin de em tu tiştek nizanin. Wexta li Amerîkayê dibistana bilind dixwîne sê tiştan ji xwe re dike xebat û armanc, înternet, enerjiya paqij û feza. Armanca wî ya herî mezin jî ev e ku bi roketên SpaceX-ê rêwîtiya fezayê bike û mirovan bibe marseyê û bîne. Bi qasî ji dest tê me hat, me behsa Elon Musk ji we re kir. Ji bo temaşekirina we em wek Kurdî Space spasiyê xwe dikin. Heta vîdeoyekî din bimînin di xweşiyê de. Ji bîr nekin bibin endamê qenala me, parve bikin, şîrove bikin,